Phakela setlogolo sa ka sa nta sa re he malome tla re tsamaewe go bona go na le pothole tse di selege ko zobo road so ka morago ka re ga gona petrolo a re eh, tsaya tšhelete ke eo re tshele petrolo e go batla mmu o tle go go katela dikhuti tse di kwane kwa gore ne dikoloi tsa batho di a senyega yaanong seo ke boithaopo bo e leng gore re bo dira ngwaga le ngwaga le ngwaga e fetileng ne ntse re le teng ela teng mo zoborutumo re ntse re re dira gona go katela mono mo khona e yotlhe eno ya go tsena ka fale ngwaga le ngwaga ya senyega so yang re ithaopa fela gore net re kgone go e bakanya gore koloi tsa batho di seka tsa senyega
ga o ipotsa gore tota batho ba maaforika borwa ke batho ba mohuta mang dikarabo ke tse dintsi thata Mme ga e se botlhe ba ba ntseng ka tsela e wena o akanyang ka yone. Bangwe ba re maAforika Borwa ba dipelo di maswe, ba setlhogo, ba helahela dipelo ka bonako. Ha bangwe ba re maAforika Borwa ba dipelo di bonolo, ba utlwelana botlhoko e bile ba lerato.
ee ga gona gore ke ke- ke tlogele bana ba tlhole ba itirelela ka ba batla mo mo itseng ba nna ko dishopong go botoka ga ba tla go dula mo ba- ba nna ba le busy ke go ba ga- gaposa mo di- tse- di- dilong tse di maswe tsa go goga metsoko tsa go goga metekwane ke dilo tse e leng gore ga di a siama tseo
go na le mohuta o mongwe ke o wa maaforika borwa ba tshotse tshwetso ya go itirela ka diatla tsa bone. Ba re go lobaka ba tshwenngwa ke maemo a ditsela tse ba tsamayang mo go tsone. Jaanong ba re ba dumela gore ga go ope yo a ka ba baakanyetsang ditsela ha bone ka bo bone ba sa intshe setlhabelo. No rona maikaelelo a rona se segolo-segolo ke gore re tle re thusane re le batho. um kana yanong dikoloi tse di fetang fa ke dikoloi tse dintšha ba bangwe ke batšhaki um ga ba itse ditsela tse dingwe tse ba ka dotšhang ditsela tsa go tshwana le tse a bona so ne re re re bona go le botoka gore re tle re kibe dikhuti tse gore ba kgone go feta sentle dikoloi di sa senyege le tono so ga gona gore dikoloi ntse re bona gore dikoloi di a senyega be re boa gape re gore na le maatla gore re ka kgona go katela dikhuti be re tlogela hela re ne puso e tla e tla dira mme rona re re kgona gore le rona re ka itirela gore gore ke feleletse ke la ke ithaopa ke gore bašwa ba le bantsi ga bana ditiro yaanong go dula fela ko malapeng go sa dire sepe e go tsenya makoa a kgone go diranyana sengwenyana sa go tsenanyana ko lapeng ko baithaopi ba ba re ga ba senye nako ya bone jaaka ga bontsi jwa bakgweetsi ba heta ka tsela ba ba mabela ba akanya ba re ka se ba se dirang se go ntse go le jalo bone le malapa a bone ga ba lale ka tlala ga le ya ke itemogela maitemogela gore ke a- ke iranyana matsenonyana ke kgona go lala ke jele than gore ke- ke tla ke wa go dula ko gae ke sokoditse bagolo ke batle bagolo tšhelete le grocery nyana re kgona go kokoanya monday to friday yela motho ke gore a berekile sentle a kokoantse sengwe nyana re kgona gore at least ya be re tswa ra go reka nyana sengwe re shere nyana o mongwe a ye ka sengwe ko ga bone le nna ke kgone ke ye ka sengwe ko jarateng eh le bone batsadi ba itlha ba bone gore at least ga re tlaletlalela mo mo motseng yana eh, re tlallatlalla dilo di sele re sa nne ko jarateng ba ipotsa gore kante re kae go ya ka baithaopi ba ba re tote le ga maitseo a bangwe ba bakgweetsi e le a nkgang go na le ao a eletsegang
maitseo a bakgweetsi a siame ba bangwe ba ba itumela thata ga gore ka ba yana gore go ne dikoloi tsa bone di di di di di- di nna gole di nna safe ka lebaka la gore ga di kgone go tsena mo diphotoulu le gone diphotoulu tseng tse ne le tse di tona mo go maso tota tse di kima ka gore di- di dikoloi wa bona dikoloi di heta ko thoko kwana kwa di sa tlhola di tsamaya mo tseleng yaanong di di ipulela tsela ya tsone ko thoko ba bangwe tota ba maitseo ba bangwe yaka o bona ba bona leadership o hetsa go go latlhela sengwenyana mo koping ba bangwe ke batho ba ba pelo ba ba pelo e ntle ba bangwe ke bo like uh, a puso e tla tla go bereka kong a ke re ra itse gore le di-tendera ga di tswe hela mo pusheng di tswa ka ka budgete ya ngwaga so ke nagana gore no yana re ire fela temporary le puso e kgona go bona gore mare go botlhokwa gore re leke polane ya go tla go baakanya tselafa e bone ba re tshwere sentle cause ba ba heta ba latlhela sengwenyana gore re kgone go gape go letsatsi re kgone go nwanyana sengwenyana re timoleng le mogodi bone ba re tshwere sentle bone ee ba bangwe bone serious ba feta hela ke gore nka te motho a dire sepe go mona ba tle ba bua le gore re itshenyetsa nako ba sa bone gore tota ela ra ba thusa gape a ke re ke goreng um ga re na sepe se re ka se dirang Go tswa ko tlholegong ya tiro ya boithaopi e tsamaya le matsapa a a nang le dikgwetlho le ditlhokego tse di maleba, mme kana ngwana yo o sa leleng o shwela tharing. Re spendile mo petrolong mara ga ra kgona go kry-a cement and-e cement ga se so se se berekang mo tseleng cause ga e kry-a metsi ya thubega gape. So ga nne re na le madi a gore re ka reka le dikgetsinyana tse twenty tsa tsa sekontere um gongwe ne re tla kgona go go ka baakanya tsele gore e sa nna temporary solution e nne mmereko e leng gore o tla tsaya nakwana le yone yaka ke ithaopile yana ga re na le one madi a petrolo yanong ra re hela ka gore dikoloi di seka tsa senyega a re tsamaela re go dira se se botoka mo bathong le rona re leha kana re tla re shebile gore maybe um mongwe hela gore bangwe ba tla re bona mona ba bone gore tota hela basimane bana bone eh, ba itlhoko- ba itlhokela mmerekonyana hela ka gore gonne ka matsatsi le matsatsi re phela re ntse re le mona gore mongwe hela a ka re iponela a re itseele fela a tla kgone a re fenyana moberekonyana o botokanyana Thapelo le keletso ya bone ke gore e kete ka letsatsi leo go ntshiwang dithendara tsa go baakanya ditsela mo pusong, mongwe a ka ba gopola. Ee, ya, ya, ya mmereko wa, wa, wa tsela wa ka tshwara mobereko mongwe ba ka nna batla go re tsaya ka gore um ka gore setse re e berekile thata tsela ena experience nyana e teng mara le bone a ke re batla re rutelelanyana go ya pele ba re bontshe gore go etsagalang. ya mmereko o ne o ka tswa fela wa tsela ke ko ra ikopela fela gore a ba tle ba re tseye le gona re teng re kgone re bereke re bone gore re irang le gona ko malapeng a rona ke sone la se segologolo ela se re se lwelang ka gonne um ko gae ke nna le utata me ke nna le utata le aubuti ya me o nene ko ga bone o nna le oumama ya gage le nna ke ya gage fela nna re ne kopa fela gore a re ka ba ka zamela youth ya rona gore ba nne bonengena ditironyana ka gore re le bantsi ga re batle go tsena mo di-drugseng go like tsena mo di-drugseng ka gore di-drugs a di a siama rona re bona ga gore go le botlhokwa gore re thusa batho ba dikoloi gore dikoloi tsa bone le bone di sa senyega ee gape re batla le ditsela di nne sharp le gore batho ba kgontlha ba re thusa re kry ditiro tse di ntseng sentle re kgone go thusa ba ko malapeng ba rona ga e le gore ko pusong ko go na le maresosonyana ka tswang gore re tle re tsamaye re kaba dikhuti tse tsotlhe tse di fatshe um la ba re ka re tsenya le o setseng a rutegile ke re dilo tse di bereka ka experience um mare ba re peshepeshe ka go le rona re setse re le baithaopi Go bonala tota re tlhoka mohuta o o jaana wa maAforika Borwa. Ka jalo, go botlhokwa go simolola gone jaanong ka wena gore o tle o dire pharologano mo nageng e mme e seng go dula bosigo le motshegare